Ngeithi cia mwanya mwĩroreri witũ mwende wa ceceni ĩno ya Gĩkũyũ TV nĩtwagĩũka nĩguo tũthiĩ na mbere na gũkũmenyithia ũrĩa maũndũ maikaire o rĩrĩ tũrathiĩ na mbere gweterera kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC ĩkorwo ĩkĩanĩrĩra maumĩrĩra ma ũhotani kana nũ ũgũkorwo ahotanĩte thĩinĩ wa iturwa ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ niĩ rĩtwa rĩakwa njĩtagwo sam mũirũrĩ na mwena ũrĩa ũngĩ wa studio b ndirĩ nywiki amu ndĩna mũgeni thĩinĩ wa studio citũ angĩkorwo nĩ ũranjigua mwena ũcio no ũkorwo hihi ũkĩgeithia mwĩroreri witũ mwende na ũkĩmwĩra wĩtagwo ũũ. ngakũgeithia mũno mwĩroreri wa Gĩkũyũ TV ndacokereria rĩngĩ marĩtwa nĩ Handad Mwangi na tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra rĩu kuma ithaa rĩrĩ hamwe na mũthuri ti Sam mwĩroreri Eh, ah, mwĩroreri wakwa mwende kwa ihinda rĩrĩ ngũmenyithia atĩ kura no iragĩthiĩ na mbere gũtarwo kũrĩa thĩinĩ wa center ya, ka- ya kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka kũrĩa gĩikaro-inĩ kĩa Bomas of Kenya kũrĩa gũkinyanĩria rĩu mũtongoria wa bũrũri Uhuru wa Kenyatta na kĩama kĩa Jubilee no athiĩte kũnyitĩrĩra gacũmbĩrĩ ka ũtongoria kũrĩa mwena ũcio arĩ na gĩcunjĩ kĩa mĩrongo ĩtano na inya gaturumo igĩrĩ mũgwanja harĩ igana Nake mũtongoria wa mwena ũcio ũngĩ wa mũngano wa NASA Raila Odinga akĩgwatĩire gĩcunjĩ kĩa mĩrongo ĩna na inya gaturumo inyanya inya. Kwa gũkinyanĩria rĩu kura iria ciikĩtio kana kura iria irĩkĩtie gũtarwo nĩ kura mirioni ikũmi na inya magana manana ma mĩrongo ĩnana na inya magana matano ma ikũmi nĩ kura mirioni ikũmi na inya magana manana ma mĩrongo ĩnana mĩrongo ĩna na inya magana matano ma ikũmi. Na kura iria iteanĩirio nĩ kura ngiri ithano, igana rĩmwe rĩa mĩrongo ĩtano na ithatũ, nacio kura iria ireganĩtwo kana iregetwo na iria ithũku nĩ kura ngiri magana matatũ ma mĩrongo kenda na ithano, magana manana ma mĩrongo mũgwanja na inyanya, gũkinyanĩria rĩu ihinda rĩrĩ tũrathiĩ rĩera-inĩ mwĩroreri wakwa mwende ririkana tũgũthiĩ na mbere gũkũmenyithia maumĩrĩra maya o ta ũrĩa marathiĩ na mbere na gũtũkinyĩra kũhĩtũkĩra kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC na ithuĩ twĩ haha studio tũgagĩkũmenyithia ũrĩa maũndũ magĩikaire ngũikia mwena ũrĩa ũngĩ wa studio B kũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Mwangi egũkorwo agĩtũtwara thĩinĩ wa icigo cia counties nĩguo tũmenye ũrĩa thĩinĩ wa icigo ici Gĩturwa kĩa mũtongoria wa bũrũri, andũ kana aikari a kauntĩ icio ũrĩa makoretwo mathuranĩte thĩinĩ wa gĩturwa kĩu. Mwangi, angĩkorwo nĩ ũranjigua, ihinda rĩrĩ nĩ rĩaku, rĩu oerera. Thengiũ mũno Sam Mũhirũrĩ, na toguo wera ũgakorwo ũkĩra mwĩroreri wa Gĩkũyũ TV. Tũgũkorwo tũgĩthiĩ kuma kauntĩ nginya kauntĩ, tuone mũtongoria wa bũrũri nĩwe Uhuru Kenyatta, ũrĩa percentage ĩrĩa akoretwo akĩnyita, o ũndũ ũmwe na eh, mũtongoria wa mũng'ethanĩro nĩwe Raila Odinga Ĩĩ. Eh, percentage iria marakoretwo makinyita o county o county Ĩĩ. na rĩu nyambĩrĩrie na kũrĩa Baringo Baringo eh, mũtongoria wa bũrũri ũrĩa ũrahũranagĩra gĩtĩ gĩkĩ rĩngĩ na tigiti wa Jubilee akorirwo agĩtongoria na eh, percentage ya 85 kana nĩkĩo gĩci- eh, m- na mĩ- eh, mĩrongo ĩnana na ithano harĩ igana arũmĩrĩirwo nĩ Raila Ĩĩ. ũrĩa uma na gĩcunjĩ kĩa ikũmi na inya eh, eh, he igana na ndiũ kana sam no kĩ- no ũkĩhote kwĩra mũthikĩrĩria kana no- no ũkĩ- wĩ- no- no ũkorwo wĩna wĩna ndeto we ũrona karĩ kĩ gĩtũmire mwe- mũtongoria wa bũrũri akorwo eh, ak- agĩa na kura nyingĩ ba- we- mwena wa mbarigwa Ah, kũrĩa kaunti-inĩ ya baringo no tuge atĩ gĩtũmi kĩnene gĩa gũkorwo atĩ egwatĩire gĩcunjĩ kĩu Nĩ atĩ nĩ tuonire hĩndĩ ĩrĩa kambĩini ciatwarithagio na mbere, nĩ tuonire mũtongoria wa bũrũri na mũnini wake makĩriũnga mũno kauntĩ-inĩ ĩno, na nĩ makoretwo magĩtabania mũcemanio mũnene mũno na kũrĩa ũguo. Kwa ihinda rĩu na kĩũndũ kĩngĩ kana kaũndũ kangĩ karĩa kangĩkorwo gacũngĩrĩirie mũtongoria wa bũrũri gũkorwo anyitĩte ũnyitanĩri mũnene kuma kũrĩ aikari a kauntĩ ĩno nĩ atĩ, kwa hĩndĩ ĩyo ya korwo akoretwo akĩriũnga matũũra ngũrani nĩ tuonire agĩthundũra tabarĩra cigana ũna cia ũthii wa na mbere ta kũua aikia a kura a icigo ici makoro makĩmũikĩria kura hĩndĩ ĩyo na okay mm. eh, tũgĩtigana na kaunti ĩyo ya Baringo eh. reke tũthiĩ gwĩ kaunti-inĩ ya ya Bomet na eh, bwana Mwiruri mm -hmm. kaunti-inĩ ĩno ya Bomet eh. nĩ kaunti tũngĩkiuga ĩrarĩ na ma, maũndũ mayo ma mwanya Mhm. tondũ ngavana ũrĩa eh, wĩ kũ ithaa rĩrĩ to- Mhm. eh, kana ũrĩa ũrakĩrĩ kuo tondũ nĩaraki- nĩarakĩhagũrirwo Mhm. nĩ isaac ruto Mm. na isaac ruto nĩ ũmwe wa eh, anene a, eh, a mwena wa mũng'ethanĩro kana Eh. nĩo me- metaga nasa Mm. na Eh, kũringana na arĩ- arĩ- arĩ- a- a- andũ arĩa ma- mathathaũraga maũndũ ma kĩũteti Mhm. maraugaga gũkũ eh, mũndũ ũgwĩtwo raira Mhm. no akorwo akĩoya makĩria ya 60 Ĩĩ. no kura ciaikio Mhm. kũringana na iria ik- itarĩtwo nginya ithaa rĩrĩ Mm. eh, mũtongoria wa bũrũri Mhm. atongoretie na gĩcunjĩ kĩa mĩrongo ĩnana na mũgwanja he igana Mhm. Nake Raila ena ikũ- eh, gĩcunjĩ kĩa mĩro- gĩa ikũmi na igĩrĩ harĩ igana igana. gũgagĩkorwo ũyũ nĩ ũndũ nĩ ũndũ eh, ti andũ aingĩ marerĩgĩrĩire Ĩĩ. no ũgakĩona rĩu haha eh, ho- kũrarĩ ĩno ĩrarĩ mbara ya ruto erĩ Mhm. ruto eh, mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Ĩĩ. na ruto ũrĩa ũngĩ ũrarĩ gavana eh, wa eh, eh, wa- wa bomet Mhm. na ũgakĩmenya ithaa rĩrĩ ndarĩ wĩra gavana wa- ũcio warĩ gavana wa- wa bomet ndarĩ wĩra Mhm. nĩ arakorirwo akĩhagũrwo nĩ mutumia eh, uria urari deputy speaker wa bunge uria niwe Joyce eh, Raboso Eh. arakorirwo akimuhagura wega biu Mhm. na ugakiona ndeto iyo ri Mhm. ndeto iyo ni ni imwe irakorirwo igikenia andu amwe Mhm. ta mwena wa Jubilee tondu Eh. maronanirie hinya Eh. Eh, a- eh, andu andu wa Bomet maronanirie eh, gitio kiria mahete munini wa eh, wa wa, wa mutongoria wa bururi

Eh, bwana sam Mhm. korwo no no uhote gukorwo ugitwira Mhm. maundu maria urona karimo maratumire eh, eh, eh, mutongoria wa bururi akorwo akinyita 30% Mhm. nake eh, mutongoria wa mung'ethaniro kana nasa taira akorwo akiona 68% Bata ũguo ngũkũgweteire hau kabere bwana Mwangi nĩ atĩ nĩ tuonire mũtongoria wa bũrũri na mũnini wake hĩndĩ ĩno ma ya gũkorwo magĩtabania kambĩini ciao nĩ makorirwo makĩriũnga mũno. Ndiũĩ kana mũngano wa NASA nĩ handũ wagĩthire ũguo ũgĩkĩrĩra mũhũthia thĩinĩ wa kauntĩ ici, amu nĩ ta monete ta mena ũnyitanĩri mũnene mũno thĩinĩ wa kauntĩ ici na makĩaga gũkorwo magĩkĩrĩra mũno. Na icigo ta iria makorirwo magĩkĩrĩra mũno, nĩ tuonire mũngano wa NASA ũgĩkĩrĩra mũno gĩcigo ta gĩa kũrĩa Tharaka Nithi na gĩcigo kĩa Mĩrũ na Kajiado. No makĩriganĩrwo nĩ na gũkũ mũciĩ na kaũndũ kau kaya gũkorwo nĩko karacũngĩrĩirie mũtongoria wa bũrũri gũkorwo akĩgwatĩra gĩcunjĩ kĩu kĩa mĩrongo ĩtatũ harĩ igana na eh, eh, korwo he kaundu kangi eh, bwana sama Mhm. eh, mwena wa bungoma Eh. kwĩ gavana wa mbere kuma mwena wa wa wa mũng'ethanĩro agĩũka mwena wa jubilee Eh. arĩ eh, eh, gavana wa bungoma Mhm. eh, ũrĩa ũĩkaine ta ken rusaka Eh. na eh, ma- eh, eh, ken rusaka nĩ arakorirwo akĩ- akĩhagũranio Mhm. nĩ nĩ eh, eh, nĩ ũrĩa marakoranagira gĩthubu nake Nĩ- etagwo wangamati Mhm. na ũga- ũkona eh, kũringana na siasa cia eh, mwena ũcio wa bũrũri eh, western eh, Eh, eh, arĩ- a- andera- a- a- a- athathaũri a ndeto cia kĩũteti rĩ Eh. marauga eh, kĩrĩa kĩragũithirie rusaka mhm. eh, ti ũteti wa national tondũ ũcio nĩ araũthakĩte wega Mhm, mhm. Nĩ- nĩ tũndũ tũnini twa kũrĩa tũndũ tũnini tũnini twa kũrĩa macinani Mhm. kũrĩa gwake Ĩĩ. tondũ korwo eh, eh, no tuone maumĩrĩra mau ũhoro rĩu rĩ Mhm. ndarakoretwo eh, eh, wanga mahinda mũtigĩte na, na kura nyingĩ Mhm, mhm. nĩ mara- nĩ mara- nĩ maratengeranĩtie Ĩĩ. na ũgakĩona eh, andũ a western rĩ Mhm. eh, anga kuu no marahire royalty Ndiũ- Ĩĩ. royalty tũmĩ- tũngĩmĩta atĩa na gĩkũyũ Mhm. no marahire royalty eh, mwena wa nasa Mhm. na ũ- ũguo nĩguo mwena wa bungoma kũragethire Mhm. kuma hau tũthiĩ mwena wa busia Ĩĩ. Eh, Busia nä å ramenya gå kå eh, nomination cia cia ODM Mhm. eh, nä ciakorirwo ikirehe ngahä ha Eh. ngwä cira no å tå tathaå rä re å horo wa wa eh, eh, otuoma Mhm. na na ojamong Mhm. Eh. Ah, gĩcigo gĩkĩ kĩa Busia nĩ tuonire ah, hĩndĩ ĩyo atĩ ũguo wakorwo wagweta hĩndĩ ĩyo ya kura cia wamũrania Nĩ gwakorirũo gũkĩgĩa na kaũndũ gagĩthiĩ ũguo gakĩrehe o warĩ mwarĩ. Na hihi ithurano ta ici nĩ tũronire te, nĩ kũrarĩ na kana kĩcindano kĩnene mũno kũrĩa Sospeter Okiende Ojamong, ũyũ nĩ wa kĩama kĩa ODM, kwa ihinda rĩrĩ nĩwe ũthiĩte na mbere kũnyitĩrĩra gacũmbĩrĩ ka kana ga kura iria irĩkĩtie gũtarwo arĩ na gĩcunjĩ kĩa mĩrongo ĩna na kenda harĩ igana. Nake Paul. Nyongesa Otuoma akĩrĩ na gĩcunjĩ kĩa mĩrongo ĩna na ithano. No ona andũ acio nĩmathiĩte mũno magakuhanĩrĩria na no nĩtũgũkorwo tũgĩeterera kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka ĩkorwo ĩkiuga mũhotani nũ na maũndũ ta macio Mwangi. Kũrĩa kauntĩ-inĩ ĩno ya kũrĩa kauntĩ ya Busia he bata ũngĩkorwo ũkĩhutia atĩ kauntĩ-inĩ ya Busia aikia a kura arĩa mararĩ kuo kana arĩa mareyumĩrĩtie kana kũringana na kura iria irĩkĩtie gũtarwo kwa ihinda rĩrĩ meyumĩrĩtie na gĩcunjĩ kĩa mĩrongo mũgwanja na inyanya harĩ igana kuonania atĩ andũ acio nĩ meyumĩrĩtie na njĩra nene na nĩkĩo ũrona Sos Peter Ojamong na Paul Otuoma mathiĩte ũguo magakuhanĩrĩria mũno.

eh, eh, mwe- mũtongoria wa mũng'ethanĩro nĩwe Raila Odinga Mhm. na ũteti wa ũteti wa gũkũ naguo to mũhũthũ Mhm. eh, Sam Korona ũririkane gũkũ rĩ Mhm. eh, nĩ gũkoragwo na eh, a- a- aici arĩa ng'ombe nĩ- nĩo ĩtagwo kasoro kasoro Eh, aici a mahiũ eh na- na- eh, a mahiũ ya ng'ombe ya ng'ombe Eh, ona ng'ombe no mahiũ eh, na rĩu eh, athathauria maũndũ ma- ma ma kĩũteti rĩ mhm. nĩ marakoragwo magĩkĩrĩra nganja eh, gũthurwo kwa mũtongoria wa bũrũri gũkũ na kura nyingĩ Mhm. na itũmi ciao irarĩ atĩ nĩ- eh, kũndũ kũu na West Pokot rĩ Mhm. nĩ makorirwo magĩtwarĩrwo jeshi Ĩĩ. ĩ- a- ĩ- ĩhũrane na andũ acio Mhm. na ũcio nĩ ũndũ ũmwe athathaũri a maũndũ ma kĩũteti maronaga ndũngĩ gũkorwo ũgĩte kura cia mũtongoria wa bũrũri ndiũ kana ndeto ĩyo eh, nĩ ũragĩtikania nayo eh, Sam. Ah, kũringana na niĩ nĩ niĩ ndĩte Sam Mũirũrĩ na no ngũ- nda- ndanyitĩte kana ndaugĩte ndanyitĩte ta mbaru kaũndũ kau ka thirikari gũkorwo magĩtwara mbirarũ kũrĩa bũrũri tuge na gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa Elgeyo Marakwet oro ũndũ ũmwe na mũhaka-inĩ wa kauntĩ ĩno ya Baringo na kauntĩ ya West Pokot.